Yoo yɛda Otumfoɔ Nyankopɔn ase ɛde Bɛntoo TV so aha yɛ Ntoo TV so mede redi Adwene Spiritual and Herbal Centre no dea ne Evangelist Kwadu Ntoo sɛ Evangelist Ntoo no deɛ a na na na ɔgu agorɔ ni sɛ na na ɔgu agorɔ ni deɛ a na na ne nkwante ehu deɛ na ne nkwante ehu nso ni deɛ a na ɔhene kɔkorɔ ɛnnɛ megyina me nan so ɛnnɛ yɛreba abɛka sa ɛde afa Ɔhye ahaban. Ahaban yi a migyina ho yi wɔfrɛ no ɔhye ahaban. Ɔpɛ no nti mfuturo kakra wɔ so. Nti sɛ woannya nea a ɔkyɛ no na ɔpue no ɛ, but ebi na ɛkita mu. Ɛyɛ sei na ɛteɛ. Ayɛ sɛ flowers no. Wɔn a wɔpɛ no anka wɔn nsa so kamakama. Mfitamfitaa na ɛwɔ so. Nea ɛbɛka saa fa ho, mebɛkyerɛ wo deɛ wobɛtumi de flowers wei sei anaa ahaban wei sei ayɛ. Bɛɛma a wɔwɔ hɛnia a abɛfua na ayɛ ase a, ayɛ sɛ case five. Ɔhu sɛ mmarima no bi wɔ hɔ a wɔtwe no, yɛtumi de bɔ tent na yɛayɛ yie wɔ aseɛ. Anaa obi wɔ hɔ a ne two no, ɔnam a na wahan dropping na ɛtwe no wɔ kaa foforɔ mu, taxi mu na ɔno nso di anim na ɛdi n'akyi. Obi biara a ɛtwe ɛhaw ayɛ sɛ case five a ɛteetee no. Obi wɔ hɔ koraa ɛtumi ka no na ɛtwa no ahwe. Tie me ɛn, ɛnnɛ, ɛnnɛ yɛ ɔgyeɛ da dema wo. saa flowers wei sei na ha ɛɛ ne nhini no wobɛkɔ akɔpɛ bi na watutu na wahoro ho wobɛbɔ bɛntoa mmienu pɛ akakaduro nam mako nam woyɛ warm water kakra bi a na wode afra bɛntoa mmienu pɛ ɛna wobɛsa bɛrima a woyale nkorodoɔ mekamfo saa ahaban wei ama yɛfrɛ no ɔhyee ahaban ɛni saa na yɛn yɛ kasa mu yɛfrɛ no menim sɛdeɛ mofrɛ no ɛwɔ mo kasa mu ɛno nti no sɛ ɔwɔ hernia na sɛ wopɛ sɛ ɛɛ wompɛ sɛ wobɛkɔ hospital ne ɛde sekan akɔtwa wo a, saa ahaban wei no nhini no wotutu bi na wode sa two weeks biara na wode sa two weeks biara na wode sa ɛbɛboa wo na flames no a ɛgyina w'ayaase no a ayɛ atwe no ne nyinaa anane abɛsen na ɔgyeɛ ne fahodie ayɛ wo dea. Afei nso sɛ wonim asa a, wobɛtumi atwitwa ne nhini no na wahohoro ho na wahata. Wonhata no awiam, wobɛhata no cool place, baabi a awia nni hɔnom kosi sɛ ɛbɛ wo. Ɛwo a na wode nsa kakra a ɛden agu ho, nsa den bi a wobɛtumi de agu ho na woanom. Paul ka kyerɛɛ Timoteo sɛ ɔyafunu yadeɛ nti, nom bobesa kakra. Enti wei, ɛyɛ aduro na wode reyɛ, enti ɛnyɛ bɔne. Woyɛ wie na ahotɔ wɔ a, gyae nom. Awurade nyɛ ne yie ma yɛn. Aha yɛntoo TV so. Ahotadi nti na na wobu agoru. Yɛgu so wɔ Wɔse Yɛaha Bible so. Obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbaa, ɔwɔ fibroid, ɔwɔ fibroid, ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ, ne yɛde sekan abɛka wo, ne yɛbɛyɛ wo operation a, saa ɔhye ahaban yi, wotete bi a, na ade afra abɛ, na wawɔ, na ade ayɛ abɛ nkwan, na wadi. Wogu so de abɛ nkwan adi, na ɛrenane fibroid no nkakrankakra, ɛrenane fibroid no nkakrankakra. Wei wobɛtumi atete, na woanoa, na woanom. Obi a ɔwɔ fibroid, ɛbɛboa no, na anane fibroid no nkakrankakra. Fibroid hɔ no yɛ dɛ a, n'ahaban n'ahaban no, ɛbɛboa wo wɔ fibroid a wotete na ade ayɛ abɛduro, wode fla abɛ na ade ayɛ nkwan. Wowɔ fibroid, wotete, wonoa na wonom a, ɛbɛboa. Anaa nkwan bi a abɛyɛ bi a, wobɛtumi atete n'ahaban no bi agu mu na woadi. Sɛ wowɔ fibroid nko ara deɛ a, wonni haw. Fibroid no, sɛ wompɛ sɛ wobɛkɔ akɔda hɔ na wɔde sekan atwitwa wo sɛ wowɔ fibroid a, wei ɛbɛboa wo. Aha yɛ ntootii gu so. Ɛma wɔse yɛ ahaban ho na megyina yi, aha na mede wo bɛsi. Me tɛlefon namba no yɛ 0246556782, frɛ me na ne meni nkɔmmɔ. Sɛ baabi a wɔnni bi nni hɔnom a, yɛbɛtu bi ne de abrɛ wo na woadua wɔ wo mfikyire ne w'abusua nsuo na aboa. Awurade nyɛ ne yie ma yɛn. Bye bye, yɛbɛsan ahyia bio.